Сезгә, сез безгә кирәк, шушы Голос дигән тапшыруыбызның жюри әгъзалары булып утырыгыз әле, ярыймы бер 3 кенә минут. Килештекме, Ландыш? Тем более, гөн карыйсың инде. Без безнең теге голос булмый инде, татарлаштырган варианты, ул да булса тавыш телепроекты булачак. Һәм инде анда безнең алыштыргысыз чибәр генә жюри әгъзасы бар. Ну, чәчегез инде сезнең карарак, аныкы сарырак, Пелагея урында, ярыймы? Без теге Пелагеяны уйладык-уйладык та инде, теге татарлаштырып бетереп булмас, просто гади генә Ландыш Пелагия. Ярыймы, кул чабып алабыз, Ландыш Пелагия. Сәйдәш, сез без инде күп кенә яшь егетләребезнең кумиры, кабатланмас Дима Билан урында утыра торган буласың. Син просто гади генә шулай ук инде Сәйдәш Пилан! Вау, да, бара шулай, да, о! Нормально. Киттек хәзер инде алга таба иң кызыгына. Җәмәгать, барыгыз да беләсез, безнең анда инде жюри әгъзалары утыралар кожаный кәнәфиләрдә шулай бит. Кожаный кәнәфиләрдә кнопкасына китереп басасың, оп, Кәнәфи борыла да куя. Но безнең инде театрыбызның ана кадәрле хуты юк. Без барыбер дә тырыштык. Эстетсценный үзенчәлекле утыргычлар алып килдек. Сез кул чабып торыгыз. Хәзер мин алып чыгам, ярыймы? Әйдәгез. Тот. Бу специальный эшләнгән, үзең беләсең, пац Рубашку, подплатье, ярыймы? Сиңа килештек. Пилан маса синеке, Сәйдәш, пилан. Обязательно да матур иде. Ну, беренче чиратта инде дә син менә үзеңнең ике яшьтәге булган вакытларны искә төшереп, эчтә булган барлык догаларны укып, менә шушында утырып кара әле. Специально әзерләдек синең размер менә менә туры килергә тиеш. Давай. Өйдәге шикелле утыр, курыкма, давай. Давай. Утыр, утыр, курыкма, аякларыңны суз, расслабься, все. Только бик каты көчәнмә. Ярыймы? Тимер түгел үзең беләсең пластмасс. Все нормально. А, да, сезнең телевизор күрсәтә бит әле монда да. Все нормально. Анлашлы. Хәзер бер генә секунд, все продумано, все обдумано. Әз генә сабыр итегез, сез кул чаба торыгыз, хәзер эшлибез, ярыймы? Все нормально. Мин барысын да беләм. Мин беләм бит инде, әйтәм, җайсызрак булырга мөмкин. Һә, болай иттерәбез. Пелагия, мин каплыйм, сез җайлап кына инде урнашасыз, ярыймы? Килештек. Давай, Миношей. Әбиләр шикелле бар. Менә хәзер җибәреп утырсаң да болай, бармы исе чыкмый, нормально. Капладым, все нормально. Да. Карасың менә. Молодцы. Хөрмәтле кунакларыбыз. Анда бит инде икәү генә түгел, шулай бит жюри ясадылар. Мин булырмын инде Дмитрий Нагиевның җилдән туган малае. Айдар Нагиев, Нагиев, Нага, Нага. Аяк мин булырмын Айдар Аягов. Ярыймы? Әйдәгез, сез әзер булсагыз, без әзер киттек, Тавыш телепроектын башлап җибәрәбез. Хәерле кичләр, мөхтәрәм телевизор караучы тамашачыларыбыз. Рәмешләр юмор телевидениесе тәкъдим итә. Турыдан-туры эфирда Тавыш телепроекты һәм аның алыштыргыч алып баручысы мин, Айдар Аягов. Кемнәр генә килми, кемнәр генә катнашмый инде безнең конкурсыбызда, телепроектыбызда. Бүген әле конкурсантларыбыз дилбегә буе чиратта басып торалар. Шуңа күрә озак кызу тормыйбыз, тавыш телепроектын башлап җибәрәбез. Чакырасыбыз килә үзебезнең студиябызга иң беренче конкурсатыбызны. Аның исем-фамилиясе безгә билгесез. Ул үзен бик яратып кына сәхнә псевдонимы белән Тушканчик дип йөртә. Каршы алабыз беренче конкурсант Тушканчик.

Ә менә чакырасыбыз килә. Студиябезгә икенче кунагыбыз да икенче конкурсант, бик үзенчәлекле җырчы. Бездә бу кунакта урам сугышы ветераны. Ул үзен бик яратып кына Мальчик веселый пальчик дип йөртә. Каршы алабыз, Мальчик веселый пальчик.

Монда инде сүзләр бирекерә түгел, сиңа тамашачылары кул чаба һәм сиңа Ландыш Пелагея борылды. Ул сине үзенең группасына сайлады. Молодец! Ә чын сиңа салкын шул? Инде салкын булсаң, газовай итеп утыра чул, нормаль. Син чо, салкын. А чё мы с тобой сейчас вместе будем заниматься, да? Конечно, конечно, конечно, конечно, молодец.

Айдарның кыярлары, Казанда иң зурлары! Һәм инде шушы урында өченче конкурс атыбызны чакырасыбыз килә. Шулай ук бик үзенчәлекле шәхес, бик үзенчәлекле. Каршы алабыз өченче конкурсант. Китәк!

Белмим, әллә күпкә, әллә бик озакка, Ахры, мәңге оныта алмамын. Тудыргач та акушерлар мине күреп, Нәрсә бу, дип акаешып калганын, йа-һе-һе-й! Менә ул тавыш, менә ул татар җыры каян башлана, хөрмәт дуслар! Әле без бу егет белән рәхәтләндереп бөтен Татарстанны, бөтен Башкортстанны, бөтен Мәскәүне уч төбендә генә битәчәкбез, уч төбендә генә! Күбрәк! Мин җиңдем мосын, әти? Конечно җиңде улым! Конечно җиңде! Бөтен тамашачы кул чаба! Басып кул чабыгыз минем малайга! Басып! Басып! Өч җур ягъзасы сиңа борылды! Өч җур ягъзасы! Һәм минем мөхтәрәм дуслар, Тавыш телепроектының ахырында бик үзенчәлекле сүзләр белән бетерәсе килә. Хәзерге заманда, хәзерге тормышта Эстрадабызга үрмәләп сәхнәгә менеп җырлыйсыгыз килә икән, җонлы куллы абзагыз булсын. Бер дә булмаса, сумкаң тулы акчаң булсын. Инде бер дә бер дә булмаса, атаңның кыярлары менә моның кадәр булырга тиеш. Жюриларны бордым, давай бүләкләрен бир, ярыймы? Ә, бүләк, бүләк бар. Мә, әтинеке. Мә, кайткач ашарсың, мә. Теплицадан. Хөрмәтле кунакларыбыз инде зур алкышлар Ландыш Пелагия һәм инде Сәйдәш Пила һәм инде үзебезнең театрыбызда истәлекле бүләкләр тапшырабыз. Кызым бир, сәлам әллә, молодцы. Җәмәгать, кул чабулар алкышлар белән озатабыз, китә!